Chibai u le, Tumpang Business chuanin kan luggage supply te, Safari Magnum Storm Soft Body luggage review na tawi te kan lo nei leh ang a, hei hi kan customer ten a a luggage chungchang an hriat theihna tura review tawi te kan lo neih tur a ni. A hmasa berah chuan hei luggage tuna mi hei hi Safari Storm. Ehh, soft luggage aniang chu a puan chi ti mai ila, khatiang luggage kha ani a, medium size ani a, a colour hi blue ani a, tuna kan stock ho hi blue vek ania, amaherawh chu black colour hi large leh medium ang pawh khan a rawn la kal dawn a, tichuanin ehh a blue pawh hi large hi rawn la thleng tur a awm a, tunah hian kan luggage ho hi a rawn la thleng kim lova, amaherawh chu tunah bik hian hemi soft luggage ehh safari mingnam store ang chiah hi review na inhannei bik ila a malin a individual in, tichuan a hmasa berah chuanin. Ehh vawiin niak ehh kan rawn chhawp chhuah a hi aw ehh luggage ah chuan in a soft ang chi kan tih a puan ang chi hi ni e thenkhat chuan a duh bik an awm a thenkhat duh lo an awm a a duh lo tam takin an duh lo chhan chu a puan chi hi chu tha lei lo ahh eng nge a chhe hma chuti kha ti tih ang chi kha ti mai la tawngkam mawi lo ni se harsatna hrang hrang an rawn sawi thin a ni e a that lohna hrang hrang te amah erawh chu tam takin a ahh a puan chi a tha lo an han tihna chhan chu pakhatnaah chuan in. A brand lo ti mai ila, brand lar leh brand pangngai ni lo tia enge siam nawk nawk local siam leh engemawni ang chi hi an lei thin avang hianin a tha lo em em a, a chhe hmaa quality tha lo chi an lei tih ila a sual awm love. Tichuanin eh hetiang a branded inti deuh kher ila branded ah chuan luggage ah chuanin a bikin soft Puan ang chiahah chuan Safari VIP American Tourister ho hi ih India tan leh khawvel angah pawh niang chu heta hran premium brand hrang daih an lo awm a nih loh chuan khatiang ang chi ni lo tiang world class brand ti mai ila mi nawl puiin an lei theih ang tur world brand ti mai ila maw kha tiang business sale anga eng lohah chuan Safari VIP leh American Tourister ho brand ah chuan hengte brand pathum hi an tha em em a i luggage hrim hrim a. Amar chu a puan chi ah pawh hian an tha em em mai ni. Ih a tha ber pawl te an ni tih ila kan sawi sual lo ang a. Chutah chuanin eh eng vangin nge Safari Magnum tuna mi Storm model hi i thlan ang tih kha kan rawn sawi tel dawn a ni. Eh tunah hian hei hi kan ih keini hianin hei a man tlawm teiin kan rawn chhawp chhuak a keini tumpang business chuanin eh kan rawn chhawp chhuah chhan te pawh nakinah kan han sawi ang a. A hmasa berah chuanin hei tunah hianin eh kan rawn chhawp chhuak a ih a thatna leh inlei eh ngei ngeina chhan tur tawi te kan rawn sawi ang a. Pakhatnaah chuanin Tuna kan rawn chhawp chhuah hi Safari Magnum Storm hi sanghnih leh zasarh in kan rawn chhawp chhuak a, medium size a ni a, tichuanin large size hi sang thum leh zahnih in kan lo chhawp chhuak dawn a ni aw chu chu. Tichuanin tuna mi hi enge luggage soft i tih ila soft ang chi a puan ang chi ah hianin Magnum model hi a tha em em mai a tin Safari ho hi an puan chi Luggage an siam hi a hard body piah lamah a puan ang chi ho hi man tlawm si mahse quality tha deuh premium eh ang chi ang khanin an siam a. Tuna mi price range ang intih la sanghnih za sarih atanga sangthum za ngai inkarah chuanin safari ah vip leh American Tourister ah chuanin i lei phaka chu tuna mi ang quality lo a enge a low budget ang ti ang chi ho kha i lei tur i hmu ang. Tuna mi ang quality, meknam quality ang chi ho hi chu VIP leh American Tourister ah chuan sang thum zang atanga sangli eng angin an chho daih ta a. VIP angah phei chuanin khi ta an chho a, VIP peng enge VIP peng hemi an brand, VIP brand. Tho, Sky bag ho ah phei chuan khi tah sang li tangin a in tan daih ni, small te pawh maw sang thum atangin a in tan daih kha tiang khan an va that bik leh eng emawni vang a ni lo va, ih a brand a zir leh englo kha nia, chuvang chuan soft luggage bik ah chuanin tha em em mai VIP hetiang premium brand te nena in ang vek quality in ang vek si ah khanin Safari Meknam hi Safari brand chuanin quality tha deuh siin man tlawm zawkin mipui te hnena rawn chhawp chhuak a, chu chu a that em em na nia, tunah pawh hian keimahni tumpang business chuan tuna soft luggage hi a hma chuan tlem tlem in kan han supply thin a, tam zawk hianin eng nge i a hard an duh vang hian a soft ang hi kan supply lutuk lo a, amah erawh chu vawiini ah hian in tuna rawn thleng tur ah hian in hei tlem a zawng a rawn thleng a, rawn la thlen vel tur pawh a awm a, soft kan han supply then chu thenkhat a. Eng nge thawm thuam chhawm atan te inneihna ah maw khatiang man eina leh khatiang hrang hrang tlem a, a budget deuh hlek a duh tan quality tha si, lian tha si, hlawk si anga kha an neih thei na tan tiin tlawm zawkin kan rawn chhawp chhuak a, tuna mi keimahnina kan lakna price leh kan selling price hrim hrima chu a hma chuan a inang vek ta, hetiang hard leh small soft body hi chu show room ah leh show room lo khawi hmunah pawh an in sale na price chu in ang vek a keini pawn a in ang thin a amaherawh chu tun tum bik tan liau liau hian khaw nge ni mipui tan hian i luang chhuak teh ang tiin tunah hianin a tlawm zawkin quality tha em em mai safari magnum sawm hi man tlawm zawkin a lei duh tan i tlawmin tha si quality tha em em mai kan rawn chhawp chhuak a rupees sang hnih leh za sarih chauhin super sale kan lo inei a hei hi medium size a ni a tichuan kan han sawi leh duhah chuan hei in hmuh ang a hetlai mi hi. A hard body hi large a ni a, tichuanin kan han hriat leh turah chuanin luggage ah hian a soft body leh hard body an ti ila, a puan chi leh a plastic chi han ti mai ila, polycarbonate plastic ah pawh khan chi hrang hrang awm a, kha chu kan eng lo lo na. Hetiang a hard body leh a soft body ah hian soft body a puan chi kan tih hi a hard body ai hian an lian hrim hrim a, an size an siam rian hi medium ah pawh an lian zel hei, hei hi medium a ni ta a, hei pawh hi medium a ni ta a, inhriat thiam chuan khatiang zel khan tuna a soft body medium hian khi large body medium large a body heart khi han teh a han tiat dawn mai a ni maw? Chu chu a ni leh ta a ni. Khatiang khan chu chu kan hriat turah chuanin soft body ang chi a puan chi hi an size hi luggage hrim hrim a eng luggage eng brand ah pawh hian an siam lian vek a ni tih kha kan han sawi tel duh a ni. Tichuanin a luggage chung chang ah in han lut ila a that leh that lo na te in han englo la hei a puan hi a khauh tha puan kawr a ti tha fabric quality tha em em mai englo ang chi an hmang a enge kha aw an hmang kha Ih, a hming ka lo theihnghilh daih a puan hi mi, enge fabric, ND, ND a nih maw ka hre lo a, khatiang quality chu i nine hundred ang chi kha a nia maw, quality tha em em mai ang chi khan hmang a, in hmuh theih chuan hei tlai hian print muai deuh mai magnum tih a awm a, tlai hian a awm ta tichuan tlai hian in hei in hmuh theih chuan tlai hian compartment zipper a awm a, min ngaidam ula ka kut lehlam hianin ka phone hi ka keng bawk si, tripod a han ineng lo va, mumal taka han review kha chu nakinah kan la nei anga mahse tunah chuan tawi têin customer te tan ih tiin kan rawn chhawp chhuak a, tlaiah hianin a compartment a awm a in hmuh theih chuan hei hi he tlai thleng hian hetlai thleng hianin a compartment a hi a thuk a ni aw, tlai thleng hianin compartment a hi awm a, tichuan tlaiah hianin a compartment hran hetlai hi awm leh ta a ni, a hmaah hianin tlai compartment hran a awm leh ta a. In hmuh theih chawnh khu lai thleng khu a awm ve leh bawk a, tichuan hei pawh hi in hmuh theih chuanin aw he mi bika hi chu ka sawi sual a ni e, hetlai a mawng thleng hian a awm ta a ni, a mawng thlengin a awm a, tichuan helai mi compartment bik hi chu hetlai a pawl dalna lai deuh hlek thleng hi a awm ta a, tichuan tlaiah hian a extension a awm ta a, engawrawh a min hrethiam ula. Heti lamah hianin a luggage extend la maw hei hi luggage extend na extend tur chuan hei a pawh hlai theihna ang chi kha maw a puan ang chi ah chuan a pawh hlai theihna a pawh len theihna a tih tet thei bawk a khatiang khan kan bungraw tam dan a zir khanin a len loh chuanin a tih liam theih ta kha kha a ni leh ta a ni tichuan tlaiah hian number locking mechanism a awm a ih in hmuh theih chuan hei ih Premium quality vek an ni a, zipper te pawh hi an pawimawh em em a, luggage ah chuanin zipper a chhiat chuanin awm zia neilo zipper quality tha lo chu in hmuh theih chuan hei a chhung hi maw khatiang khanin a awm a ni, a quality a tha em em mai a ni a puana hi, tichuan tlamah hianin hei eh a dupin a khaina nghet tha em em mai a an siam a, tichuan tlamah hian hei tlaiah hianin hei a englo a hi eng nge. hei hi a hming a kan zuk sawi mai dawn a kan theihnghilh daih chu a kan zuk sawi mai thei loh chu hemi a handle a hi maw a telescopic hi a chhung lamah a awm a ni aw brain dang lo ang takin heta a pawn a inthuah na awm lo khan chhung lam vek a an dah chu chuan in hei a ti nghet tha em em a tin eng emaw ni a inzawm na lai a thil a kar a lo tang emaw lo bal emaw eng emaw ni chhiat na tur awm ang kha a veng tlat a chhung lamah hian telescopic kha enge inward ang khan intih ila a sap tawng takin an dah vek a chu chu a that em em na. pakhat a ni bawk a ni. Tichuanin hei in hmuh theih chuanin five years warranty kan pe a, tichuanin tlaiah hianin eh hei a mrp ah hianin eh sang ruk leh zahnih leh sawmli pariat a ni a, medium a hi maw, trolley case a pawn ang chi kha an ni a, seventy one centimeter tha forty three into eh twenty seven centimeter kha an ni a, blue colour an ni a eh tichuanin. min hmuh theih chuan hei a hnung lam pawh hi a kho tha a tlaiah hianin a hnungah hian hemi chhungah hianin puan hlang tawp a ni lo tlaiah hianin a chhungah hianin eng nge a eehh plastic han ti ila plastic chi khat a niang chu quality tha fei chi leh englo ang chi ahh a support a kha a awm bawk a ni maw khatiang khanin a awm a tichuan a wheel a te pawh hi premium wheel vek an ni a eehh tianga brand lar safari te V I P te ho hi chuan wheel reng reng pawh hi ihh shock -- Ehh dawl tur leh a premium ang chi vek kha an hmang a tichuanin tuna mi safari meknam bik phei hi chu safari brand ah chuan in tha lutuk mai an ni a ehh eng nge a hard body ang chi ah pawh hian hei hi an ni a an tha em em mai a nia hei hi sanghnih leh zasarih in hetiang quality anga tha hi sanghnih leh zasarih in bazar ah emaw-- Showroom ah pawh hianin hmuh tur awm lo ni tih kha kan tiam ngam cheu a, eeh sangthum man pawhin hetiang anga quality hi hmu lo hrim hrim ang tih kha kan han tiam ngam cheu. Chuvang chuanin tunlai ah chuanin a tawp khar nan ah thenkhat chuanin ah tlem a tlawm deuh an duh a, sangkhat zanga sangkhat zaruk sang hnih dawnte sengin hetiang branded ni lo tunlai ami enge eeh a puan ang chi zuar si ih eng enge design mak deuh mai hetlai a wheel a wheel pahnih nei Mahse tlai inhngahna awm e tlai enge telescopic englo handle awm ve tho si tlai pawn lam awm ang si quality tha vak lo kha an englo thin ni a tlawm chu tlawm a ih sangkhat zanga atanga sanghnih inkarin an zuar thin a ka ti ang khan amah erawh chu tlem te zanga atanga sangkhat lek han sen bel ula hetiang premium quality tha lutuk mai hi han lei ula a kum a kum kum eng emaw zat a daih dawn cheu khat ih a puan a a that piah lamah a huil te a huila te engkim a zipper te. Maw khatiang khan a handle te, tin a wheel a smoothness na te leh engkimah khanin ih hman a nawmna hrim hrimah khanin in inchhir lovanga sum in save dawn a ni, in save rei dawk zawt a ni tih kha kan han tiam ngam cheu a, kan han challenge bawk cheu a ni. Chuvang chuanin tlem te sen belh khanin thil hlutna teh thiamin Safari Magnum Storm medium size, large size hi lo lei ve ta che tih kha kan insawm tel bawk a ni e.